җыелдык. 12 апрель уңаеннан. Һәм мин сезнең барыгызны да шушы көн белән, бәйрәм көн белән дип әйтер идем, котлап китәсем килә. Чөнки кешелек дөньясының беренче мәртәбә җир шарын нан читкә чыгып, җир шарына читтән карау мөмкинчелеге барлыкка килгән көн. Бүген чыннан да бәйрәм көн, Без үзебезнең мероприятиене атадык Җиһан көтә татарларны, Гагарин белән 108 минут бергә дип. Нәкъ 12 апрель көнне, 61 елны безнең шушы 108 минут дәвамында беренче космонавтыбыз җир тирәли әйләнеп очкан иде. Бүгенге көндә 108 минут Гагарин белән дигән бу бәйге бөтен Татарстан мәктәпләрендә һәм вузларында да уздырыла. Татарстан мәгариф министрының указы нәтиҗәсендә. Ә, бу эшләрнең барсының да башында тора безнең ә, Җиһангирлар төркеме эшчәнлеге һәм аның җитәкчесе Хәлил әфәнде монда. Һәм тагы бер проблем буенча дип әйтимме, или берәр вакыйга буенча без җыелдык. Собрались сегодня по поводу, что вот

аппаратын проектировать иткән вакытта испытывать иткәндә присутствие иттем бер сигез мәртәбә гагарин белән встреча эш буенча встречаться иттем шуңа күрә просто миңа ул яктан повезло мин нәрсә әйтәсем килә Менә Юрий Алексеевичның кораблендә эшләгән иптәшләр арасында татарлар булды. Бер фамилияне әйтергә могу. Проекттан Давлетшин Гилмутдин. Ул Казан авиационный институт бетергән и как раз участвовать итте.

Сергей Павлович Королёв только аңар ышанып, аның результатларын использовать иттеләр. Китабын алып карагач, хушларым китте. Карагыз әле бу коточкыч олы хезмәт бит. Анда ни генә юк. Тарих бар. Шәхесләр тарихы бар. Космонавтика, космос, галәм турында Тирән фәлсәфә һәм информация зур. Бу әйберне мәгариф министрлыгы бүгенгә шушы ирдә сигез минутны керткән икән, рәхмәт, молодец, име, моны менә киләчәктә дә даими рәвештә бер системага, мәктәпнең укыту тәрбия планнарына керттереп калдырырга кирәк. Һәм аннан тагы бер әйтер идем мин, име, мәгариф министрлыгы, фән министрлыгы

төрлесен төрлесен төзедек ә инде соңгы төзегән ракеталарыбызның берсе ул энергия буран системасы булды ракета комплексы без инде аны без инде ул чакта яшь инженерлар аның теге эксперименталь установкалар белән башлап энергия буран системасын инде аны космоска җибәреп автоматик рәвештә кире җиргә утыртуыбызга чаклы, без анда шунда эшләгән шәхесләр инде. Бу турда минем әйтәсем килә, теге үземнең турында түгел, ә Кайбай Кануда эшләгән татарларыбыз турында. Входной контроль дигән җирдә, ул испытательный цехта, испытательный участокларда, э, теге сварочный участокларда, менә бөтен җирдә, менә хәзер күз алдына китерәм, бөтен татарларыбыз, татар инженерлар эшләгән. Менә хәйран буласың, ул вакытта без игътибар итмәгәнбез. Менә аларның тырышып эшләве, аларның белемле булуы, һәрбер датчикның, һәрбер торбаның, һәрбер элементның ракета системасындагы без лингваст итеп эшләдек инде энергияне. Буранны инде без алып килдек, әзер килеш. Алар инде безнең нидә Байконурда эшләгән кешеләр инде Казан авиация институты бетергән инженерлар иде күбесенчә и Куйбыш авиация институты бетергән инженерлар иде. Без бергәләшеп эшләдек, очырдык, Аллага шөкер. Ә инде хәрби кешеләребез дә безнең татарлар иде. Уфадан бар иде башкортлар, татарлар, Казаннан, Самардан татарлар иде. Менә шул шулай бергәләшеп эшләдек инде. Менә безне без эшли торган фән өлкәсендә инде ул иң хәзерге заманда алдынгы идеяләрнең берсе менә лазер энергиясен космоста кулланып шул реактив системаларны космосқа чыгару космоста эшләү вакытында шул энергияне куллану буенча идея ул Циолковскийга Циолковскийдан башланган. Әле ул заманда 1903 елда чыккан китабында әле ул лазерлар башланганчы 60 елга вакыт бар. Әле ул лазерлар 1960 елда гына чыга башладылар. 1903 елда Циолковский Хәзерге системалар, алар э, бик, әйтик, энергетика характеристикалары бик зур түгел. Э, город Казань миллион лет назад, 200 тысяч лет назад, 100 тысяч лет, а кто это, значит,